מיר געפינען זיך אויף פֿיר הונדערט מיט צען הארווארד גאס אין ברוקליין, אונזער טעלעפאן איז זעקס איינס זיבן, פֿינף זעקס זעקס, זיבן איינס איינס דרײַ, נאכאמאל, דער טעלעפאן איז זעקס איינס זיבן, פֿינף זעקס זעקס, זיבן איינס איינס דרײַ. מיר שיקן ארויס די ביכער וואו איר פארלאנגט.
א גוטן אווענט, איר הערט דאס אידישע קול אויף WUNR טויזנט זעקס הונדערט AM ברוקליין, דאס רעדט צו אייך מאיר דוד. היינט האבן מיר דעם כבוד צו פרעזענטירן אן אינטערוויו מיט דבורה גרין, Deborah A. Green, וואס איז די איבערזעצערין פון א רעלאטיוו ניי בוך וואס הייסט Journey Through the Spanish Civil War פון White Goat Press,

דעם זיבעטן אויגוסט אין א לענגערן שמועס און מיר האפן אז איר וועט הנאה האבן און זיך דערוויסן נאך אסאך וויכטיגער אינפארמאציע וועגן דער שפאנישער בירגער קריג, וועגן דעם שרייבער ש ל שניידערמאן, ווי אויך וועגן דעברא גרין אליין און אויך אביסל וועגן שלום בענפעלד וואס גיט אן איבערבליק איבער זיינע לעצטע טעטיקייטן ביים סוף פון אינטערוויו, און דאן שפעטער אין פראגראם גיבן מיר איבער צוויי זאכן פון אונזער ארכיוו וועגן דעם טרויער טאג דעם צוועלפטן אויגוסט אין אנדענק פון די אומגעבראכטע דעם צוועלפטן אויגוסט נײַנצן הונדערט צוויי און פֿופֿציק אין ראטנפארבאנד. האט הנאה. דער צוהערער צום אידישן קול, דאס ר' שלום דענפעלד, וואס פון צייט צו צייט אינטערוויוער איך אינטערעסאנטע פערזענליכקייטן, מענטשן וואס האבן געשריבן אויף ענגליש אדער אין אידיש, און היינט איז אונזער גאסט דבורה גרין וואס האט איבערזעצט אויף אידיש שין למד שניידערמאן'ס בוך וועגן שפאנישן בירגער קריג וואו ער איז געווען דער ערשטער אידישער זשורנאליסט געשיקט ארטיקלען טאקע פון דעם קאמף אליין. דאס איז אן אויסגאבע פון דעם ווייט גאוט פרעס פון דעם פון דער אידישער ביכער צענטראלע, אידיש בוק סענטער. קודם כל וויל איך אנהייבן מיט א ישר כח דבורה גרין פאר איר זייער פיינער איבערזעצונג, און אויך צום ווייטגאו פרעס וואס איז לעצטנס געווארן א וויכטיגע אידישע פרעסע, גיבט ארויס וויכטיגע ביכער איבערזעצונגען און אריינגערעכנט דבורה גרינ'ס איבערזעצונג פון שניידערמאן'ס שפאנישן בירגער-קריג רעפארטאזש. איך וויל אנהייבן מיט א פראגע וואס איז א קורצע אבער דער ענטפער איז אפשר א לאנגע, און דאס איז, דערציילט אונז עפעס וועגן זיך אליין, דבורה. איך בין די טאכטער פון צוויי געבליבענע פון די מלחמה, מיין טאטע איז געווען זייער א אידישיסט, די מאמע אויכעט, נישט אזוי שטארק ווי דער טאטע, זיי האבן מיך געשיקט אין די אידישע ארבעטערינג י ל פערד שול אז איך זאל קענען רעדן אידיש, ליינען אידיש, לערנען אידיש, און מיין טאטע, אויב איך האב צו אים געוואלט רעדן אויף ענגליש האט ער מיר געזאגט איך פארשטיי דיך נישט, האב איך מיט אים געמוזט רעדן אויף אידיש, און אזוי איז עס געגאנגען מיין גאנץ לעבן, ווען איך בין שוין געווען א גרויסע און ער האט גערעדט צו מיר אויף ענגליש, איך האב נישט געקענט רעדן צו אים אויף ענגליש, איך האב געמוזט ענטפערן אויף אידיש, פון דאן דארטן האב איך מיין אידיש, איך האב עס זייער ליב, צו מיר איז עס מיין מאמע לשון, איך האב נישט גערעדט קיין ענגליש ביז איך בין נישט געווען זעקס זיבן יאר אלט. עפעס אזעלכס, און איך האב ליב צו שטודירן זאכן אין אידיש וואס מען קען נישט געפינען אזוי גרינג אין ענגליש, אזוי בין איך געקומען צו מיסטער שניידערמאן'ס ביכל, ווייל כ'האב געזוכט ענטפער וועגן די אידן וואס האבן געפארן קיין שפאניע זיך אין א קריג אינעם מלחמה זיך שלאגן מיט די פאשיסטן, און מ'קען עס נישט געפינען כמעט אין קיין שום ביכל אין ענגליש, בין איך געווארן נייגעריג און איך האב אנגעהייבן זוכן און איך האב טאקע געפינען אין ייווא אסאך אסאך אינפארמאציע וועגן דעם, און איך האב זיך אוועקגעזעצט און איך האב אנגעהייבן שרייבן עפעס וואס איך רוף קדיש פאר די געפאלענע וועגן די אידן וואס האבן דארטן זיך געשלאגן געשטארבן כמעט א דריטל פון די אינטערנאציאנאלע בריגאדעס איז געווען אידן און מענטשן ווייסן דאס נישט זיי ווייסן אינגאנצן נישט כמעט פון דעם קריג אבער דאס אז אידן זענען דארטן געווען אינגאנצן גארנישט. איז זייער אינטערעסאנט פאר מיר, איך האב געהאט א שוועסטער קינד אסאך עלטער פאר מיר און איך האב אים נישט געקענט אייגענטליך אבער ער איז צו זיבעצן יאר אוועק געשלאגן אין איינע פון די אינטערנאציאנאלע בריגאדעס אפשר די עיברעהעם לינקאן בריגעיד איך ווייס נישט אויף זיכער ער די עלטער ער איז נאך געווען אזוי יונג האבן די עלטערן געמוזט געבן די ערלויבעניש ער זאל זיין ער זאל זיין א קעמפער, אבער זיי האבן זיי זענען געווען קאמוניסטן האבן זיי דאס געטון און ער האט געקעמפט און איז געפאלן אין וואלענסיע, מען האט באמבארדירט די שטאט און ער איז דארט געהארגעט געווארן, נישט אין קאמף נאר פון א באמבע פון אן עראפלאן, און פארשטייט זיך שניידערמאן שרייבט אסאך וועגן די וועגן די באמבעס, אזוי איז און אין דער משפחה האט מען גערעדט וועגן אים אסאך, אבער איך בין בין איך אלעמאל געווען פאראינטערעסירט. אוואדע, אוואדע. ס'איז דארטן אויכעט געווען א ספעציעלע קאמפעני ס'האט זיך גערופן די נפתלי באטווין קאמפעני, דאס איז געווען א אידישע קאמפעני אלעס איז געווארן דארטן געטוהן אויף אידיש, ווען מ'האבן ארויסגעגעבן די באפעלער אויף אידיש, א צייטונג אויף אידיש, אסאך אסאך אידיש. דאס איז געווען אידן נישט נאר פון פוילן לאמער זאגן. גאנצע וועלט, דרײַ און פֿופֿציק יא, דרײַ און פֿופֿציק מדינות אידן זענען דארטן געווען. יא, אריינגערעכנט ווי איך האב ערשט געזאגט פון אמעריקע. אמעריקע, פוילן, דייטשלאנד, רומעניע, פאלעסטינע, ארגענטינע, בראזיל, פארטוגאל, דרײַ און פֿופֿציק לענדער זענען געקומען דארטן זיך שלאגן. נו פארשטייט זיך אידן האבן געהאט א סיבה דערפאר, ווייל ס'איז שוין
דער נאצישער פאשיזם און דער איטאליענישער פאשיזם זענען געשטיגן און מ'האט געדארפט קעמפן קעגן זיי, און אידן האבן געהאט א ספעציעלע אורזאך דאס צו טון. הונדערט פראצענט, איך האב שוין געטון אסאך, דורכגעקוקט אסאך זאכן וועגן דעם, און ס'האט מיך זייער געהאט, ווייל איך האב געליינט אז די אידן וואס זענען דארטן געפארן זענען נישט געפארן צוליב דעם וואס זענען געווען אידן, אבער צוליב דעם וואס עס זענען געווען קאמיוניסטן. דאס האט מיך אויפגערעגט ווייל איך האב געפינען פין די אידן פין די נפתלי בטווין קאמפעני ווי זיי זאגן פלעין פשוט אפן מיר זענען נישט דא צוליב מיר זענען קאמיוניסטן מיר זענען דא זיך צו שלאגן קעגן די דייטשן. אפן גערעדט, אפענע דיבורים, אבער קיינער דערמאנט דאס נישט. יא, און דערפאר זענען מיר זייער צופרידן וואס שניידערמאן'ס בוך וואס איז, איך האב נישט געוואוסט אז עס עקזיסטירט, עס מוז זיין ווייניגער קאפיעס דערפון געבליבן.
איך האב עס געפונען אויף די אידישע בוק סענטער, זיי האבן עס דארטן אויף אידיש. דארטן געפינט מען כל מיני זאכן. יא. און זיי טוען א גרויסע ארבעט דערפאר, מיר דארפן זיין זייער דאנקבאר די ביכער צענטראלע פאר די אלע ביכער וואס זיי ראטעווען, א חוץ וואס די וואס זי א פארלאג. הונדערט פראצענט, איך ארבעט איצט אויף אן אנדער ביכל וועגן די אידישע פרויען, און אויך עטליכע קריסטליכע פרויען וואס האבן זיך געשלאגן מיט די פארטיזאנער. און איך גיי ארויף אויף זייער ביבליאטעק וועבפעידזש, איך גיב אריין א נאמען און איך קריג פון כמעט יעדעס ביכל עפעס, און איך קען עס נעמען און פון דעם שרייב איך מיין ביכל, אויב איר קענט זעהן אונטער מיר איז דא פארשידענע אויף ווייס איר זעט וואסע ביכער?
דאס איז אלעס אידישע ביכער וואס האנדלט זיך מיט די אידישע פרויען וואס האבן זיך דאמאלס געשלאגן, און איך וויל ארויס ברענגען די נעמען פון דיע פרויען ווייל מען ווייסט נישט ווער זיי זענען, מען קען די גרויסע נעמען לאמיר זאגן ווי ציוויעלא בעטקין אדער חייקי גראסמאן און אזעלעכע, אבער דאס איז געווען פשוט'ע אידישע טעכטער, זיי האבן נישט געוואלט וויסן פון דעם אלעמען, אבער זיי האבן נישט געהאט קיין ברירה, האבן זיי זיך געגאנגען שלאגן.
זייער וויכטיג. אגב איז אויך אינטערעסאנט וואס שניידערמאן אין זיינע שרייבונגען וועגן שפאניע דערמאנט אויך די ראלע פון פרויען אין שפאנישן בירגערקריג, דאס איז צווישן די אסאך אינטערעסאנטע עלעמענטן אין זיין בוך, וויל איך אייך פרעגן, איז שניידערמאן'ס בוך אנדערש ווי אנדערע ביכער וועגן דעם וועגן דעם בירגער קריג אין שפאניע?
ס'איז א גוטע פראגע. סאו אזוי בין איך צוגעקומען צו דעם. איך האב, איך פלעג, איך בין געווען אן אדוואקאט פערציג יאר, אויב מענטשן האבן געוואוסט אז איך רעד אידיש, איך ליין אידיש, שרייב אידיש, פלעגן זיי קומען צו מיר איך זאל איבערזעצן אויף ענגליש עפעס וואס זיי האבן אויף אידיש, און אסאך מאל זענען געווען די ביכער די. פון די איבערלעבישן לעבענישן פון די פון די מענטשן, און איך פלעג ליינען איך פלעג איבערזעצן און איך פלעג אסאך מאל קומען אה דוד האט געקענט שיסן ווייל ער איז געווען אין בארסעלאנא, משה האט געוויסט וויאזוי צו צוברעכן א בריק ווייל ער איז געווען אין קאטאלאניע, און ס'איז מיר נישט אריין אין קאפ, איינמאל האב איך זיך אוועקגעזעצט און איך האב געזאגט וואס קומט דא פאר? וואס זענען אידן אין עספאניע? מען האט זיך אויסגעווארפן אין פערצן צוויי און נײַנציק, וואס רעדט מען איצט וועגן אידן? און איך האב אנגעהייבן זוכן, נישט קיין גרויסע זאך, כ'האב אריינגעגאנגען אין מיין ביבליאטעק, כ'וויל ארויסנעמען עטליכע ביכער, כ'וויל ארויסגעפינען וואס זיי טוען דארטן, גארנישט, גארנישט, גארנישט. נישט דארטן, בין געגאנגען צו די קאלעדזש וואס איז נישט ווייט פון מיר, פלארידע אטלענטיק יוניווערסיטי, איך האב דארטן געזוכט, גארנישט, עס האט מיך אזוי אויפגערעגט, ווייל איצט בין איך שוין געווען גוט נייגעריג, און איך האב אנגערופן ייווא, איין טאג האט מיך ער געפרעגט האסט עפעס וועגן די אידן אין עספאניע, און מ'האט מיר געענטפערט מ'ווארט שוין פאר דיר פון נײַנצן נײַן און דרײַסיק, ווי ביסטו? האב איך ארויפגעזעצט אויף א פלעין מיט מיין מאן, מ'איז אריינגעפארן קיין ניו יארק, און איך בין געווען דארטן כמעט א וואך צייט, האט געהאט אסאך, און איך האב גענומען בילדער דערפון, און אזוי האב איך אויסגעפונען וועגן די ביכער וואס עס איז געווארן געשריבן פון אידן אויף אידיש, און דעם האב איך געשריבן. דערנאך האב איך אויסגעפונען אז איינער האט געשריבן א ביכל וועגן זיי, אבער פון אן אנדער אויסקוק. ער איז געווען אינגאנצן הונדערט פראצענט סענאליד נישט געווען. אידישע אידן זענען געווען קאמיוניסטישע אידן, און איז פלעין פשוט נישט אמת. האב איך אנגעהייבן זוכן מער, און דערנאך האט מיך גערופן די קינדער פון שניידערמאן בן און די טאכטער אויכעט, און זיי האבן געבעטן אז איך זאל איבערזעצן זייער טאטנ'ס ביכל, האב איך געזאגט כ'בין שוין אדורך א דריטל פונעם ביכל, כ'האב שוין איבערגעזעצט א דריטל פונעם ביכל, נישט קיין פראבלעם, כ'בין זייער צופרידן, און אזוי בין איך געקומען צום ביכל. איך האב צופעליג לעצטנס געזען א יוטוב ווידיאו, אן אינטערוויו מיט בנימין, בענדזשאמין, שניידערמאן, שניידערמאן'ס זון, אין לייברערי אוו קאנגרעס, דעם וואס ער האט איבערגעגעבן אין לייברערי אוו קאנגרעס אסאך פאטאגראפיעס פון זיין פעטער דער בארימטער פאטאגראפער שין וואס איז געווען דער ברודער פון שניידערמאן'ס פרוי, דאס איז געווען פאר מיר זייער אינטערעסאנט, איך האב אביסל געוואוסט דעם נאמען שין, איך האב געוואוסט אז ער איז געווען פארבונדן מיט מעגנום פאטאס און עפעס וועגן דעם אז ער איז געווען אין שפאניע אבער אז ער איז געווען שניידערמאן'ס שוואגער דאס האב איך נישט געוואוסט און ס'איז זייער אינטערעסאנט וואס זיינע פאטאס געפינט מען אין שניידערמאן'ס בוך וואס איז געווען א אוניקום א אידיש בוך פון א מלחמה קארעספאנדענץ מיט פאטאגראפיעס זייער א א וויכטיגע אויסגאבע אבער געקומען שפעט נײַנצן אַכט און דרײַסיק דוכט זיך אין ווארשא. יא יא.
צו צו פרי צו צו נאנט צו דער מלחמה. אפשר ווייסט איר צי ס'האט אין די אין דער קורצער צייט ביז ס'האט אויסגעבראכן די מלחמה איז האט עס געמאכט א רושם אין ווארשא? איך ווייס איין זאך וועגן דעם, חוץ דאס ביכל איז אויך געווען א צווייט ביכל, און מ'האט געשילדערט די צווייט ביכל אפשר דריי פיר טעג איידער דעם וואס די דייטשן זענען אריין אין פוילן, און קיינער קען נישט געפינען דאס ביכל, כ'ווייס אז מ'האט עס געשילדערט, אבער וואס איך ווייס נישט איז אויב די דייטשן האבן עס פארברענט, אדער אויב די פוילישע פאשיסטן האבן עס פארברענט איידער די דייטשן זענען אריינגעקומען, אדער אויב דער פלאץ ווי מען האט געהאלטן די ביכער איז געווארן באמבעדירט און ס'איז געווארן פון אלעס גארנישט. פארשוואונדן.
יא,
דאס פארט מיך זייער, פאר אסאך סיבות, אבער מעינסטנס האט דארטן געשריבן וועגן די באדווין, די באדוויניסטעס, די אידישע מענטשן וואס זענען געפארן און זיך דארטן געשלאגן. און דאס איז בין איך זייער פאראינטערעסירט אין דעם, און דאס האט פאסירט נישט בלויז ביי שניידערמאן באט ביי אן אנדער אידישע קארעספאנדענט וואס זיין נאמען איז עלסקי, און ער האט געהאט פארשידענע נאטיצן וועגן דעם, אבער ער איז צוריק געפארן קיין פראנקרייך, מען האט אים ארעסטירט און מען האט אים געשיקט קיין אושוויץ, און וואס האט פאסירט מיט די נאטיצן קיינער ווייסט נישט. שניידערמאן איז געקומען קיין שפאניע פון פראנקרייך, ער האט נישט געוואוינט אין פוילן אין יענע יארן. אמת, אמת. און.
אבער, אבער, א אינטערעסאנטע זאך וועגן דעם, ווען ער האט אויסגעפינען וועגן די קריג אין שפאניע, איז ער דווקא געווען אין פוילן, ס'איז געווען א ספראווע דאמאלס, ס'איז געווען א. א פראגראם אין פריצק און איך גלייב אז. אה דער פאגראם?
יא.
שיטיג. א דאנק, איך קען עס קיינמאל נישט ארויס זאגן ריכטיג. יא.
און ער איז דאמאלס געווען אויף די ספראווע און האט געהערט ווי מען זאגט אז די אידן וואס האבן זיך געוואלט פארטיידיגן קעגן די פראגראמטשיקס אז זיי זענען שילדיג, אסאך דערמאנט עס מיך איצט וואס קומט איצט פאר, אבער ער איז דארטן געווען האט געהערט ווי מען זאגט דאס וועגן די אידן, מען האט איינגעזעצט די אידן פאר דעם, און דאמאלס האט ער געהערט וועגן די פאשיסטן, אין עספאניע האט באלד גערופן די מענטש מיט וועמען ער האט געארבעט און האט געזאגט איך וויל דארטן פארן איך וויל דארטן אויסגעפינען וואס וועט זיין סאו מסתמא איז ער צוריק געפארן אהיים קיין פראנקרייך אפאר טעג און באלד דערויף אויף א באן געפארן קיין עספאניע.
ער איז א געווען א קארעספאנדענט נישט פון איין צייטונג נאר פון אסאך צייטונגען. כמעט אלע אידישע צייטונגען חוץ די קאמיוניסטישע. אה חוץ די קאמיוניסטישע אינטערעסאנט. ער איז געווען לינק אבער נישט קיין קאמיוניסט. זיינע סימפאטיעס זענען געווען הונדערט פראצענט מיט די רעפובליק די לויאליסטן און איך ווייס אז דאס וואס ער איז געווען א קארעספאנדאנט פון א קליינער אידישער צייטונג אין מעקסיקא, האט ער געהאט א בריוו אויף שפאניש
לעגיטימירט ווי אן אמת'ער קארעספאנדענט וואס ער האט געקענט ליינען.
אינטערעסאנט.
אויך איז ער געווען א קארעספאנדאנט פון אמעריקאנער אידישע צייטונגען אין די יענע וואך. כ'האב געהערט אז, כ'ווייס אז שפעטער פלעגט ער שרייבן פאר די פארווערטס, אבער כ'האב געהערט ער פלעג שרייבן פאר מארגן דזשורנאל, אבער כ'האב נישט געקענט געפינען זיינע שרייבונגען פאר זיי, כ'האב געזוכט נישט געקענט געפינען. שטעלט זיך די פראגע וואס זענען, יא זיינע סימפאטיעס זענען געווען לינקע אבער. קען מען זיין אביסל מער ספעציפיש? ווייל די בירגערקריג אין שפאניע האט געהאט צו טון מיט פארשידענע לינקע באוועגונגען. אמת.
אנארכיסטן, סאציאליסטן, סינדיקאליסטן, קאמוניסטן, טראצקיסטן, ס'האט געשוויבלט און געגריבלט מיט לינקע פארטייען. חוץ בונדיסטן.
נישט געווען קיין בודהיסט. בודהיסט, אבער די בודהיסטן וואלטן געווען נאנט צו די שפאנישע סאציאליסטן פון לארגא קאבאלעראו.
אינטערעסאנט וואס ער כאפט אויף וואס לארגא קאבאלעראו האט גענומען זיין מאמע'ס מיידלשע נאמען פאר זיין נאמען. אהא. ער האט אים נישט ליב געהאט, קאבאלעראו, דאס דאס קען מען זעהן וויאזוי ער שרייבט.
ער איז פארזיכטיג נישט ארויסצוווייזן ספעציפישע סימפאטיע צו איינעם פון די שפאנישע לינקע באוועגונגען. חוץ איין מאל, און דאס טאקע האב איך אויסגעקליבן צו ליינען וועגן דעם, ווייל ער איז געווען זייער זייער א קלוגער מענטש, און האט געוואוסט מיט וועמען ער האט צוטון, און האט געדארפט האבן ערלויבעניש פון די קאמיוניסטן אויב ער האט געוואלט ווי פארן אדער ווי עסן אדער ווי קויפן עפעס האט ער געמוזט האבן ערלויבעניש שרייבט ער וועגן זיי ספעציעל איינער איינער וואס האט זיך גערופן זשאן ווי אינטעליגענט ער איז געווען און ווי שווער ער פלעג ארבעטן אבער מיט דעם זעלבן זאגן, דער ליינער וואס ליינט דאס ליינט אויכעט אז ער האט געדארפט גיין צונעם ארויסצוקריגן די פאפירן, א ערלויבעניש צו טוהן דאס אלעס, און ער זאגט נישט איך מוז אים צוגעבן דאס אלעמען צוליב דעם וואס איך וויל האבן אן אוטא, איך וויל האבן קענען גיין קויפן עסן, אבער דער ליינער קען אליין פארשטיין. צווישן די שורות, יא.
יא. אז דאס איז געווען זיין, אזוי צו זאגן, זיין קוקער וואס האט געהאלטן אן אויג אויף אים.
וויאזוי ער האט דאס געטון איז מיר זייער געפאלן.
ער דערמאנט פון צייט צו צייט די אנארכיסטן וואס האבן געשפילט אין שפאניע אין יענע, נאך פאר דער בירגער קריג אבער בשעת

דאס איז אלס געווען די ארבעט פון די פון די אנארכיסטן, זיי האבן געוואלט פארשאפן דעם בירגער קריג אין אן אמת'ע רעוואלוציע, און דאס איז זייער אינטערעסאנט פאר פאר שניידערמאן, נישט נאר איז עס א בירגער קריג, עס איז אויך א רעוואלוציע אין דער זעלבער צייט. מיין איך אז ער האט געהאט א געוויסע סימפאטיע פאר די אנארכיסטן ווייל ער באשרייבט די קאאפעראטיווע לאנדשאפט, די מאראנצן פלאנטאציעס, די פאבריקן וואס ווערן געפירט פון די אמאליגע פויערים און אמאליגע ארבעטערס, און עס קלינגט גוט. נו, אין יענער צייט איז נאכנישט געווען זיכער, ער שרייבט דאך איצט אין דעם ערשטן באנד וועגן די ערשטע יארן פון דעם בירגער קריג וואו ס'איז נאכנישט געווען קלאר אז די רעפובליקאנער צד איז פארשפילט, מסתם אין צווייטן בוכ וואלט מען שוין געקענט דערקענען אז זיי זענען אויף צרות מיליטעריש, אבער מען קען דאס נישט דערקענען פון דעם ערשטן באנד, זיי זעט ווי זיי קעמפן העראאיש און מען קען מיינען אז זיי וועלן סוף כל סוף געווינען דעם קאמף. אבער צום לעצטן פונעם ביכל שרייבט ער אז די רעפובליקאנער זייער לאנד איז געווארן קלענער און קלענער און קלענער ווייל פרענקאו'ס מענטשן זענען געגאנגען ווייטער און ווייטער און ווייטער. סאו איך גלייב צו ענדע פון דעם ערשטן ביכל זעהט מען שוין די בראך איז גרויס. א געוויסע אביסל פעסימיזם וועגן דעם סוף פון דער מלחמה. וועל, חוץ נישט בלויז דעם, דאמאלס האט סטאלין געזאגט כ'האב גענוג, און ער איז געגאנגען מאכן חבר מיט היטלער. יא. סאו, ס'געווען אסאך זאכן וואס איז דאמאלס פארגעקומען, און כ'וועל אייך זאגן דעם אמת. אז כ'האב שוין געליינט אזויפיל וועגן וואס אז דאמאלס פארגעקומען אז איך ווער אמאל צומישט אין מיין אייגן קאפ וואס האט פאסירט מיט שניידערמאן און וואס די אנדערע פלעגן שרייבן וועגן דעם ווייל אסאך וואס זענען דארטן געפארן טאקע אלס קאמיוניסטן זענען געווארן זייער אפגעשטאנען פונעם קאמיוניזם און געזאגט צוליב דעם קאמיוניזם איז געפאלן די רעפובליק. נו, פארשטייט זיך א האמעדזש טו קאטאלאניע פון דזשארדזש אורוועל. באט מיט אורוועל ווייסט מען נישט גענוי ווער ער איז געווען, אסאך זאגן אז ער איז דארטן געווען און געארבעט פאר די ענגלישע. געהיים דינסט דערפון. שרעקליך, ווער קען וויסן די אלע. אבער ער איז געווען פארבונדן, אזוי ווי שום אויך, מיט. יא יא יא. דאס איז געווען א טראצקיסטישע קאמוניסטישע
פארטיי וואס איז געווען אנטי סטאליניסטיש. יא.
רופט זיי טראצקיסטן, זיי זענען נישט געווען אפיציעל טראצקיסטן. נו, ווער קען זיך פונאנדער קלייבן פון דעם? לאמיר אבער הערן אויף אידיש און אין אייער אייער איבערזעצונג אויב איר ווילט, איך וויל הערן איך וויל הערן צום ערשטן מאל שניידערמאן'ס אייגענע ווערטער אויף אידיש. זיין אידיש איז געווען פאר מיר זייער אינטערסאנט צו ליינען, ווייל זיין אידיש איז פאר ייווא. ווען איווא האט וויינרעך האט זיך אונטערגענומען מאכן אידיש אז אלעס זאל זיין גלייך, סאו אמאל איז פאר מיר אביסעלע שווער אבער כ'וועל טוהן וואס איך קען כדי צו קענען אן שטערונגען רייזן איבערן לאנד, האט מען באדארפט זיך באזארגן מיט ערלויבענישן פון אלע פארטייען אין יעדן שטעטל אדער דארף איז דער דארטיגער קאמיטעט געווען אין די הענט פון אן אנדערע פאליטישער גרופירינג, און מען האט דעריבער באדארפט יעדעס מאל קענען ארויסציען דאס נייטיגע פאפירל כדי צו באקומען א באן אויף א האטעל, אויף א מיטאג, אדער בענזין צום אויטא. דעם אוטא האט מען באקומען ביים פראפעגאנדע קאמיסעריעט אין בארסעלאנא, וואס האט אין די ראמען זיינע מעגליכקייטן זיך באמיט די אויסלענדישע זשורנאליסטן אנ ט

באוויזן פיל אויפצוטוהן, אויסלאנדישע דזשורנאליסטן האבן דא געהאט זיינע אינטערפארמאציע ביורא, סיי פאר די פאליטישע און סיי פאר די קולטורעלע אנגעלעגנהייטן פון לאנד, אין א רויטן סוועדער און מיט א צעשפיליט העמד האט דער דאזיגער יונגער רעוואלוציענאר אמטירט אין פרעכטיגן פאלאץ פון פראפאגאנדע קאמיסעריעט, זעלטן ווען ראזירט און מיט רויטליכע נישט אויסגעשלאפענע אויגן, איז ער געזעצן ביי דער לוקסוס ארטיגן

באזונדערס אקטיוו האט ער ארגאניזירט די אויספליגן איבער'ן לאנד כדי צו באווייזן דער וועלט די אומבאשעדיגטע היסטארישע מאניומענטן און די מוסטערהאפטע אינדוסטריע פון קאטאלאניע. מיר זענען געווען פיר זשורנאליסטן און עס איז אונז אויסגעפאלן דער

סאו דא זעהט מען וואס ער טוט דא. איך האב דאס אזוי, איך האב געלאכט ווען איך האב עס געליינט. ס'איז אויסערגעווענליך אזא אזא גוטן אידיאמאטישן אבער אבער פראפעסיאנעלן אידיש. אן אמת'ער קארעספאנדענט. יא.
אויסערגעווענליך. אויסערגעווענליך. מיר האבן וואס מיר האבן אלץ פארלוירן מיט דער אידישער זשורנאליסטיק פון יענער צייט. אנגעפירט מיט דער ווייט גאוד פרעס, איך וויל נישט זיי קריטיקירן, וואלט איך ארויסגעגעבן א צוויישפראכיגע אויסגאבע, אייער איבערזעצונג און שניידערמאן'ס אריגינאל, אבער דאנקען גאט ס'איז דא אייער איבערזעצונג. מען קען עס קריגן אויף די אידישע ביכל סענטער קען מען קריגן די אידישע דאס אידיש ביכל, דאס איז אויכעט געווארן איבערגעזעצט אויף פויליש דאס ביכל. אה, אינטערעסאנט.
אין נאך דער מלחמה?
ערשט לעצטנס, מיט א פאר יאר צוריק, יא. זייער אינטערעסאנט.
לאמיר הערן אייער איבערזעצונג.

און צוזאמען איז דאס א וואלט איך געזאגט א גרויסע אויפטו. איז וויל איך אייך נאכאמאל זאגן יישר כח. א שיינעם דאנק. און גייט אן ווייטער מיט אייער ארבעט און אייער פארשונג און אייער איבערזעצונג. און נוצט מיין ווערטערבוך, ס'איז נישט בלויז מיין ווערטערבוך, וויפיל איר ווילט. א שיינעם טאנק. און טאמער פארלירט איר ביידע קאפיעס וועל איך אייך שיקן א דריטע קאפיע. א שיינעם דאנק נאכאמאל. אקעי, מען קען דאס ביכל קויפן אויף עמעזאן, מען קען דאס ביכל קויפן פון די אידישע בוק סענטער, זיי האבן עס דארטן. און איר האט אן אייגענע וועבזייטל? איך האב איינס, איך ארבעט נישט דערויף, מיינס, איך האב גענומען איינער זאל ארבעטן אויף עס, ס'הייסט. דזשוס פייטינג פאשיזם דאט קאם. זייער גוט.
אבער איך וועל זאגן, איך האב יעצט א אינטערעסאנטע זאך, יעדן טאג אינדערפרי די ערשטע זאך וואס איך טו איז איך גיי ארויף אויף פעיסבוק אדער די אנדערע זאכן און איך ליין די אנטיסעמיטישע מעשות וואס ס'קערן אויס וועגן אידן, און איך נעם א שעה צייט און איך ענטפער זיי, נישט מיט זייער לשון, אבער מיט אמת, מיט פאקטן, וואס ס'קומט טאקע פאר און פארוואס ס'קומט פאר און אזוינס. סאו, טוהן דאס און ליינען וואס האט דאמאלס פארגעקומען איז עס פאר מיר אן אפקומעניש, אבער איך גלייב מען דארף עס טוהן. נו, ס'איז איין געבונדענע קעט, און מיר דארפן, מיר האבן דעמאלט געקעמפט און מיר וועלן איצט אויך קעמפן. יא,
באט איצט איז ארגער ווייל זיי קענען געבן זייערע ליגנט איבער די אינטערנעט. אבער ס'איז געווען די פרעסע און דאס איז געווען וויכטיג. וואס פאר ארבעט טיט איר איצט שוין? נו, איך בין שוין אויף פענסי א לענגערע צייט, איך בין געווען א פראפעסאר פון געשיכטע אין וואשינגטאן יוניווערסיטי אין סעינט לואיס, און איך גיב זיך אפ מיט פארשידענע אידישע אקטיוויטעטן פארבונדן מיט אידיש, למשל אונטערקעפלעך פאר אידישע פילמען. און איך ווארט מען זאל סוף כל סוף ארויסגעבן דעם נייעם נוסח פון יידל מיטן פידל, מיט די נייע אונטערקעפלעך וואס איך האב געארבעט אויף זיי, און אויך איך בין אן איבערזעצער, איך האב איבערזעצט למשל פון א אידישן כתב יד, שווער צו ליינען, די זכרונות פון חיל רייכמאן וואס איז געווען איינע פון די זעלטענע קעמפער אין דעם אויפשטאנד אין טרעבלינקא וואס איז געבליבן לעבן און ער האט נישט געוואלט אז מען זאל זיין זיינע זכרונות דרוקן בשעת ער האט געלעבט ווייל ס'איז קאמפליצירט ווייל ער איז געווען א טייל פון דער זאנדער קאמאנדא ער האט נישט געהאט קיין ברירה אבער איצט נאך זיין טויט איז געשטארבן אין אורוגוואי און מאנטעווידעא האבן זיינע זין דאס איבערגעגעבן א פארלאג אין פאריז אויף פראנצויזיש. אן ענגלישער פארלאג האט געבעטן ביים פראנצויזישן פארלאג צו זיי קענען אן ענגלישן איבערזעצער. האט זשיל ראזעט, דער פראנצויזישער איבערזעצער וואס וועמען איך קען זייער גוט, אנגעגעבן מיין נאמען, און דאס ווערט די ענגלישע איבערזעצונג The Last Jew in Treblinka ווערט פארקויפט אין די טויזנטער, איך קריג אפילו אביסל געלט פון דעם, וועלכע איבערזעצער קריגן געלט? אבער איך קריג אביסל ווייל מ'נוצט עס אין אסאך קאלעדזש קורסן. און וואס נאך? נו, איך פארשידענע זאכן, און איך העלף אויך יונגערע איבערזעצער וואס קומען צו מיר וואס קענען נישט אידיש אזוי גוט ווי איך,
און איך העלף זיי וויפיל איך קען, איך זוך נישט קיין כבוד פון דעם, איך וויל נאר אז ס'זאל די יונגערע איבערזעצער זאלן טון זייער ארבעט ווי מ'דארף.
ס'איז א שווערע ארבעט. ס'איז א שווערע ארבעט, און פון צייט צו צייט דארף מען אויסבעסערן דאס ווערטערבוך אויך, און נישט נאר נישט נאר דאס געדרוקטע נאר אויך אנליין. כ'האב נישט געוויסט אז ס'איז דא אויף אנליין. ס'איז דא יא, עס הייסט ווערטערבוך. דאט קאם. און דאס וועבזייטל איז אגב ווערטערבוך דאט ארג, ווערטערבוך דאט ארג. א גרויסן דאנק און יישר כח. א גרויסן יישר כח שלום בענפעלד און דעברא גרין פארן זעהר אינטערעסאנטן אינטערוויו וועגן דעברא גרינ'ס איבערזעצונג פון בוך Journey Through the Spanish Civil War, The Hinterlands, וואס איז געשריבן געווארן פון שין ל שניידערמאן אריגינעל אויף אידיש,

וועגן דער טראגעדיע אין ראטן-פארבאנד, די דערשיסונג פון דרײַצן אידן אין לוביאנקער תפיסה אין מאסקווע, און דאס איז פון יאר צוויי טויזנט צען, און נאכדעם וועלן מיר הערן מיין אינטערוויו, אויך פון אונזער ארכיוו, מיט גענאדי עסטרייך, גענאדי עסטרייך, פראפעסאר אין אידישער געשיכטע אין ניו יארק יוניווערסיטי, און דער אינטערוויו איז פארגעקומען אין צוויי טויזנט

א דאנק פארן הערן. האט הנאה! חשוב'ער צוהערער, דא רעדט יענקעלע בודא פון ישראל, דאס איז די סעידישע קול פון באסטאן, איך וועל זיין צופרידן אויב איר וועט מיך הערן, און איך וועל גיין זייער צופרידן אויב איר וועט מיר שרייבן אויכעט צו איר האט מיך געהערט, צו איר האט מיך געזען, און איר קענט מיך טרעפן אין אינטערנעט, און איך וועל זיין צופרידן.

אלע אינפארמאציע אויף דאבעליו דאבעליו דאבעליו דאט דזשעי בי איי על איי בי אר עי אר וויי דאט או אר דזשי, איינס אַכט הונדערט פֿיר דרײַ דרײַ איינס פֿינף דרײַ איינס. ליבע צוהערער,

פאר מיר עד היום פאר מיינע אויגן און זייער קול קלינגט אין מיינע אויערן. די געשיכטע ווי אזוי מען האט ארעסטירט דריי מיט א האלב יאר געפייניגט אין מאסקווע תפיסה און דעם צוועלפטן אויגוסט נײַנצן צוויי און פֿופֿציק צעשאסן די דערמארדעטע שרייבער די דערמאנטע שרייבער און קולטור טוער ישראל בין איך איבערצייגט גוט באקאנט אונזער צוהערער.

נאכדעם ווי דער געריכט איז נישט געלונגען געווארן צו דאווייזן אז די ארעסטירטע שרייבערס זענען שפיאנען דיווערסאנטן, איז געבליבן איין שולד אין גענזן פיט, געטליך פארשטייט זיך אז זיי זענען אידישע בורזשואזע נאציאנאליסטן. וואס הייסט דאס?

אָפּוואַרפנדיק מיט די לעצטע כוחות די אומבאַשולדיקונג אין שפּיאָנאַזש, זיי זיך מודה געווען, אַז זענען טאַקע יידישע נאַציאָנאַליסטן, וואָס זיי שרייבן און טרעטן אַרויס אויף דער סצענע אויף זייער מאַמע-לשון, אויף יידיש. איך מיין, אַז זיין זיך מודה אין אַזאַ פאַרברעכן ווי יידישער נאַציאָנאַליזם, האָבן די אַרעסטירטע געטראַכט, אַז פאַר אַזאַ זאַך

הויפט ריכטער, און דערפאר זענען די אידישע קולטורטוער פארמישעט געווארן צום טויט. ליבע צוהערער, דערמאנענדיג היינט די אומגעקומענע פֿינף און זעקס און פֿופֿציק יאר צוריק אידישע שרייבער, וויל איך ברענגען אייניגע מוסטערן פון זייער שאפונג וואס איז לויטער אידיש, האט א עכטן אידישן טעם און א אידישן רוח. נאר.

ווי ס'איז ווילד, ווי ס'איז טייער. איצטער הערט א ליד פון איציק פעפער'ן, מיין טאטע. אט וועל איך איבערליינען א קליינעם אויסצוג פון איר. און ס'איז א גרויסע שאד וואס כ'קען זי ניט איבערליינען אינגאנצן,

האט יעדע מענטש ניט ווייניג פריינט און גוטע שכנים, חברים, מיטקעמפער א סך, און בלויז א טאטן האט מען איינעם. און גליקליך איז דער מענטש וואס קען די שפעטעריקע דורות זאגן, איך האב מיט שטאלץ דורך טעג און נעכט דעם טאטנ'ס נאמען דורכגעטראגן.

טרייצן מענטשן, און צווישן זיי זענען געווען פינף שרייבער. דאס איז געווען א געריכט, אזא פארמאכטער געריכט, פריער, ניט אין דעם טאג, אבער אביסל פריער, איז געווען א געריכט קעגן די אנפירנדיקע מיטגלידער פונעם יידישן אנטי-פאשיסטישן קאמיטעט. און דאס האט געדויערט זייער לאנג, און דער סוף איז געווען אז מען האט אומגעבראכט טרייצן מענטשן. און פֿינף, איך חזר איבער נאכאמאל, פון די דרייצן זענען געווען פֿינף שרייבער, און פֿיר פון זיי זענען געווען טאקע פאעטן. אזוי איז קודם כל ווערט עס אלס סימבאליש אונטערגעטראגן ווי א גזירה קעגן די שרייבער אין די אמת'ן זענען זיי אומגעקומען קודם כל ווי טוער ניט ווי שרייבער און וועגן דעם וועל איך רעדן איך וויל דערציילן וואס דאס איז געווען פאר א קאמיטעט ווי מען האט אים געשאפן ווי ער האט פונקציאנירט ווי סוף כל סוף האט ער אנגעהויבן זיך באשעפטיגן מיט אזעלכע זאכן איך בין איך האט צופיל לענגער געטראכט וועגן זיי ביים שאפן דעם קאמיטעט. איר רעדט וועגן, אנטשולדיגט, איר רעדט וועגן דעם אנטיפאשיסטישן קאמיטעט, איא? אנטיפאשיטישן קאמיטעט, ווייל איך וואלט עס זיך, אדער ס'איז זייער וויכטיג צו פארשטיין אז די דאזיגע פינף שרייבער האט מען גע'משפט ניט ווי שרייבער, מען האט אויסגענוצט דארטן ווי א תירוץ אז כ'האב כלומפרשט געשריבן נאציאנאליסטישע זאכן. איר ווייסט, דער אונטערשייד צווישן א נאציאנאלן און נאציאנאליסטישן איז אזא וואס מען קען נישט טייטשן, און די מענטשן וואס האבן אנגעפירט מיט דעם דאזיגן יוניאן, איך מיין די מענטשן, סטאלינ'ס מענטשן, האבן דאס אויסגעטייטשט אזוי ווי זיי האבן געוואלט עס אויסטייטשן. אבער קודם כל האט מען זיי גע'משפט מען האט אויסגעטראכט א מעשה זיי זענען געווען שפיאנען אז זיי האבן געפירט א טעטיגקייט קעגן דער מלוכה און פאר און אז זיי האבן איבערגעגעבן פארשידענע זאכן וואס זענען געווען סענסיטיוו אין די הענט פון פארשידענע אמעריקאנער שפיאנען און אזוי ווייטער א באבע מעשה.

ווענדט אויף די מענטשן וואס מען פלעגט פארשיקן אין די לאגערן, איז דער שאנס ארויסצוגיין פון די לאגערן איז געווען א קלענערער, אבער אין סוף פערציגער איז דער שאנס געווען בעסער ווייל עס האט זיך פארענדיגט די גאנצע געשיכטע פריער. וואס האט מען אנטדעקט אין די יארן זינט נײַנצן נײַנציק זינט דעם אונטערגאנג פון ראטן פארבאנד וועגן. דעם ענין.
וועגן דעם ענין, קודם כל איז געווען אזא זאך אז ביז פאקט איז ביז דעם סוף פון דער סאוועטישער מאכט האט דער ענין ניט עקזיסטירט. אפיציעל איז ניט געווען אזא געשיכטע פון דעם געריכט קעגן דעם אידישן אנטי-פאשיסטישן קאמיטעט און אזוי ווייטער. אפיציעל איז געווען אנערקענט אז. אפילו אין סאוועטיש היימלאנד? אין די קרייזען ארום סאוועטישען היימלאנד? איך רעד בכלל וועגן דער וועגן דעם אז די מלוכה האט אפיציעל ניט אנערקענט אז אזא זאך איז געווען א געריכט אדער דער יוניאן קעגן דעם אידישען אנטיפאשיסטישען קאמיטעט. ס'איז געווען ווי א טייל אן ס'איז געווען אנערקענט ווי א טייל פון די סטאליניסטישע גזירות אז מען האט אויך אומגעבראכט פערעץ מארקוש'ן אז מען האט דא אויך אנגעבראכט דוד בערגערסאנען און אזוי ווייטער, אבער מען האט קיינמאל ניט גערעדט וועגן דעם ענין פון דעם אידישן אנטי-פאשיסטישן קאמיטעט. צום ערשטן מאל זענען די דאזיגע מאטעריאלן פארעפנטליכט געווארן, אויב איך פלאנטער ניט, אין נײַן און אַכציקסטן יאר. נאר דעמאלט איז דאס געווארן אזוי צו זאגן לעגאל

האָבן זיי דעם דאָזיקן איניען פאַרפירט? וואָס האָבן געוואָלט, וואָס האָבן זיי געוואָלט פון דעם אַלץ אויספּועלן? ס'זעט אויס, אַז דאָס איז געווען עפּעס, דאָס האָט אָפּגעשפּיגלט דעם קאַמף אין דעם קרייז אַרום סטאַלינען. מענטשן, פארשידענע מענטשן ארום אים, האבן געוואלט אויסצונוצן דעם אידישן ענין אין דער גאנצער שפיל, אין דער גאנצער שפיל פאר דער מאכט. און ביז דעם היינטיגן טאג איז דאס ניט אינגאנצן קלאר. ווער האט געוואלט וואס אויסצושפילן, ווער האט געוואלט וואס באקומען און אזוי ווייטער, דאס בלייבט ניט קלאר. ס'איז מיר איז ניט קלאר למשל צוליב וואס איז באשלאסן געווארן אומצוברענגען מיכאעלסן. ס'איז ניט קלאר פארוואס. פארוואס טאקע אין מינסק? און וואס איז געווען דער ציל פון מאכן דעם דעם גאנצן שווארצן טעאטער, דעם טרויעריגן טעאטער פון אומברענגען מכרות נפט? ס'בלייבט מיר נישט קלאר. אגב, דאס איז געווען אפיציעל אנערקענט ווי א סטאליניסטישע דירעקטיוו צו הרג'נען מכרות,

אלס ווי פלאטקעס, אלס ווי עפעס א רמז אויף דעם, א רמז אויף נאך אן אנדער ענין, אבער די מאטריאלן האט מען גענומען ארויסצולאזן אסאך שפעטער, פאקטיש צום סאמע סוף.
נו, וואס זענען פון די וויכסטיגסטע אנטדעקונגען וואס מ'האט געמאכט זינט מ'האט געעפנט די ארכיוון?

מיר דאכט זיך אפי' צוויי וועלן מיר רעדן וועגן דעם, דאכט זיך מיר אז די צאל מענטשן, די צאל היסטאריקער וואס אינטערעסירן זיך מיט דעם און וואס ארבעטן דירעקט מיט דעם דאזיגן ענין איז אפאר מענטשן, אינדערעמסן אפאר מענטשן. דאס איז דער גאנצער ענין איז אוועק. דער גאנצער ענין איז געווען אקטועל, שארף, און האט צוגעצויגן אסאך מענטשן בעת דער קאלטער מלחמה. איצט איז דאס וואס ס'איז געווען און געווען, און שוין.
און יא, דאס פירט צו מיין מיין איצטיגע פראגע, וואס פאר א השפעה האט דאס געהאט, אדער וואס פאר א וויכטיגקייט האט דאס פאר'ן פאר'ן איצטיגן דור

איך בין נישט זיכער אז דאס איז שוין אזא וויכטיגער ענין. איין שרייבער האט מיר אמאל גע'טענה'ט אז דאס איז אזוי ווי הרג'נען מארטין לוטער קינג דזשוניאר אין אמעריקא. אבער עס זעהט נישט אויס אז דאס איז אזא וויכטיגע זאך, ס'ווערט נישט אנערקענט. נישט דאס וואס עס ווערט נישט אנערקענט, ס'ווערט זייער מארגינאל. וואס איז זייער מארגינאל? ווייל ס'האט זיך דאך באקומען אזוי, איר פארשטייט, מיט דעם ענין, אז ווען צום ערשטן מאל האט מען זיך דערוואוסט וועגן דעם אין נײַנצן זעקס און פֿופֿציק, דאס הייסט אז פריער האט מען יא עפעס געהערט, אבער אין נײַנצן זעקס און פֿופֿציק האט זיך באוויזן, דאס איז געווען דעם פערטן אפריל

נאך סטאליניסטיש, קעגן סטאליניסטיש, אבער פארבליבן אזוי צו זאגן לעניניסטיש. לענין איז פאר זיי פארבליבן הייליג, סטאלין איז געווען שלעכט. און אין די דאזיגע קרייזן איז דער ענין פון דעם אידישן אנטי-פאשיסטישן קאמיטעט און פון די אומגעבראכטע שרייבער איז געווען זייער וויכטיג. יעדן אויגוסט האט מען דאס אויפגעמערקט און אזוי ווייטער און אזוי ווייטער. אין די רעכטע קרייזן, לאמיר זאגן פון דער צייטונג פארווערטס און ארום דער צייטונג פארווערטס, האט מען אויף דעם ענין געקוקט אנדערש. מען האט געזאגט, יא, דאס איז א שרעקליכע זאך וואס מיך האט אומגעבראכט, פערעס מארקישן, בערגעלסאן און האפשטיין און פעפער און אזוי ווייטער. אבער אין א געוויסן זין איז זאג איך אפשר ניט אזוי ווי זיי פלעגן דאס זאגן, אבער פאקטיש האט עס געמיינט אזוי, אז איך האב דאס פארדינט ווייל זיי זענען געווען געטריי צו דעם רעזשים וואס דער זעלבער רעזשים האט זיי דערנאך אומגעבראכט. דער מצב האט זיך געביטן נאר ארום צוויי און זיבעציק ס'ניו יאר. אין נײַנצן צוויי און זיבעציק ווען ס'איז געווארן צוואַנציק יאר נאך אט דעם צוועלפטן אויגוסט נײַנצן צוויי און פֿופֿציק איז אנגענומען א באשלוס און דאס איז געווען א צונויפקומעניש אין ישראל ווען פארשידענע אידישע אקטיוויסטן האבן זיך צונויפגעקליבן און דערנאך איז געשאפן געווארן סוף כל סוף וועלט ראט פאר אידיש און אידישער קולטור האט מען באשלאסן אז מ'דארף אפמערקן

א זאמלבוך פון איבערזעצונגען פון דערציילונגען און לידער פון די אומגעבראכטע שרייבער. און ארום דעם דאזיקן בוך האט דער פארלעגער פונעם בוך ארגאניזירט דעם דאזיקן ענין. צוליב פרסום הייסט עס. יא, אין א געוויסן זין יא, צוליב פרסום, יא. יא.

יא. גוט, צוליב באגרעניצטע צייט וועלן מיר דאס אפלייגן אויף א קומענדיגן מאל. איך וואלט געוואלט זייער זיין ביי אייך דעם זונטאג, אבער ס'איז אביסל ווייט פון אונז אין באסטאן. זאל זיין מיט הצלחה, און מיר קוקן ארויס ווייטער אויף אייערע ארטיקלען אינעם אידישן פארווערטס. גענאדי עסטרייך